Dumelang, dumelang, ke a le dumediša ke re mošate ke le ngaka mmagabo ke a le dumediša lete le kgone ebile ke a le amogela mo go semoya nano la rona la semoya ka gogo mmagabo le kgono ke rata gore bolele ka dijo tse e le gore di loketše batho ba e le gore ba na le dimpho tša semoya go na le dimpho tša semoya go bohlokwa gore o je dijo tše ke tlo bolela ka tšona gobane dijo tše di tlo go thuša gore di kgone go bula moya wa gago tša balance le tšona di-chakras tša gago dijo tše ga di nape dije ke batho ba nang le dijo tša semoya fela le motho le gore ana dimpho tša semoya dimpho tša semoya seng dijo tša semoya dimpho tša semoya le batho le gore ga bana tšone dimpho tša semoya dijo tše di bohlokwa kodimo go bona ka gore ke dijo tše le gore di tlhwekile and-e di dira gore go se ke wa ba le malwetse a go fapana-fapana ka gare ga bophelo ba motho ene ka ge batho ka moka rena le tsona di-chakras yane ba gore tše batho ba e le gore ba na le dimpho tša semoya chakras tša bona di di more strong di more advanced ka boka la gore gore ba kgone go connecta spiritually ba kgone go connecta le the spiritual world okay so dijo tše ke tlo go bolela ka tsona mo key um okay pele ke tsena mo tsona ke rata go botsa gore go le wena motho wa ba le dimpho tša semoya go ija ka mehla o se ka kgotsa o ija kudu o ja a full plate o no ja gannyane gannyane gannyane ene motho wa ba dimpho tša semoya go botlhokwa gore a se ka ja foroforogo ga se no tsoga go botlhokwa gore forogo o ka tsoga ka go no nwa ntho ya tshwana le metsi metsi a tswa mo pomping goba metsi a mang le a mangwe go botlhokwa gore o ka nwa ditee tša gago ko ditee tše le gore di bula semoya di-balansa di-chakras tša gago go na le ditee for each and every chakra re tlo bolela ka tsona ga re tlo tsena ka mo gare ga di-chakras in details ene go bohlokwa gore wena o nang le dimpho tša semoya go ija ka mehla at least ija bo after nine goba bo after eleven or even after twelve ba bantši ba ja after twelve nna tshela le na kgone go ja after twelve ke ne ke jela ana mola ka bo ten okay and o se ka ja dijo tse le gore ke dijo tse dintši o no ja ga botsana fela nako e ntšhi o nwe metsi And-e motho a ba le mpho tša semoya ga a tshwanela go ja like bošego-šego. Go bohlokwa gore o je around bo ma six or bo seven ya thapama, le gona o seke wa ja dijo tše e le gore le tšona ke dijo tše e le gore di heavy. Ge e le gore o swanetše o je dijo tše e le gore di heavy o ka di ja mosegare kana mola bo ma one, two. Mara ge e le nako yona e le ya bo thapama bo six, seven o je dijo tše e le gore di bo leteyana. O je atleast three hours pele o ya go robala. and o se ka kgwa le gore o jele dilo tša tshwana le magobe bogobe bo bo ba boima kudu mo e leng gore ee bo ka dira gore wena o se ka lora bošego bo ka dira gore wena o robale borokong bo botipitipi bo ka dira gore ena gongwe o be le go tlhobaela bošego o santse o robale ka baka la gore bogobe bola bo na le ntho e bo e dirang kore bo na le go tswalela bo tswalela badimo ba gago ga ba santse ba tla ba bolele wena ba palelwa ka baka la gore mo mmeleng a o gabotse gore o kgone go connecta spiritually mmele wa o tshwanetse o phele o le gabotse lebelela dijo tse o di jang tlhokomela dijo tse o di jang tšetla e lengwe ee o ka ba le ntho le ya gore wa lakatsa gore o ka ja yona bekela it's fine mare se ka kgotse ntho e le gore o di a kgafetša kgafetša motlho mongwe e le gore o rata motho o rata di-burger goba di-take away foods maybe at least e be ga tee mo bekeng goba ebile e le gate mo kgweding le go lokile motho wa jalo wa go ba dimpho tsa sema a tshwanela go no ja like di-take away too much dibeka ding dilo tso ga di nyakege di a go tswalela dilo tseo okay re tlo thoma ka dijo dijo tse e le gore di loketše go ja ke batho ba le bana dimpho tsa semoya dijo tselo di ya go thuša kudu go bula moya wa gago ke tlatla ke ba le full video mo le ke taba ke bolela ka mogola wa go ja dijo tšeke why dijo tšeke Okay nto tshwana le di-beans, di-beans di bohlokwa kudu gampe, di-beans di loketše mebele ya rena, di-beans di a thuša re tla go bula ga semoya. Ke bolela ka tsona di-beans tše le gore kgwedi le gore re kgona go di jala ka mo magaeng goba ra di reka mo dishopong akere. Mara di-beans tše ke bolelang ka tsona e seng di-beans tše le gore di ka gare ga dithinana, go bohlokwa gore o reke ge o reka di-beans e no ba di-beans tše le gore di ka gare ga plastikana tše le gore di raw ga se di apeilwe goba se hlakantšhwe le selo wena o ya go keka pea la tšona. and-e ge o ya go apeya dijo tše tša gago tše o swanetše o di apeye o lebelele gore na o di ja o di apeya jwang ka gore go na le dilo tše dingwe tše e le gore ga di a go tshwanela gore di butšwe kudu kudu go na le tše e le gore o lebelele gore na okay le ge ke di apeya ka mokgwa owe ke tšhela eng le eng le eng o ka no di reka tsona di-beans le mara kgotsa e le gore dilo tše o yang go di tšhela ka kua di a tswalela then go no tshwana se o dire selo dilo tša tshwana number two ke na le dilo tša tshwana le di-vegetables. um merogo e metala merogo e metala e bohlokwa kudu go na le merogo e le gore bile o ka e ja e le botala o se ya pele o tshwana le ditamati nto tshwana le eiye nto tshwana le lettuce nto tshwana le cucumber di botlhokwa kudu go ba le tšele gore tsona ee di tshwanetse di no apeiwa a kere go ba le tšele gore okay go di apele di tshwanetse o di apeye di butswe le tso tshwana le di-beetroot gomme go na tše go diapile ga o tshwana diapea kudu ga di tshwana go butswa kudu santse di no ba boleteana o be o no ba ganyanenyana mo setofong o fetše o tloše ka sepitinyana nto tshwana le khabetšhe nto tshwana le carrot ka gore go yo ya apea kudu then e bolaya um dilo tšela tša bohlokwa tšela re di nyakang di-vitamins tšela tša bohlokwa tšela di nyakang tšela e le gore di a thuša o bula di-chakras tša gago okay number three ke na le dilo tša tshwana le di-fruits. di-fruits tsena di botlhokwa di-fruits di botlhokwa kudu gampe di-fruits o ka no wa no ija e sewe goba ebile nako thengwe ebile o ka nna fela o dira ntho re bitsa re ke e smoothie o kgotsa gore o dira smoothie sa gago o ipsina ka nabo motlhomongwe ebile o dira salad akere o dira salad ya gago o ipsina ka yona salad ya di-fruits o ipsina ka yona go kgona ka nako thengwe ebile o ka no tšhela le yogurt e nyanenyana yogurt e botlhokwa kudu gampe ba ga gešo yogurt e botlhokwa kudu gampe and then in number four re na le a raw chocolate goba ye re bitša ke a dark chocolate ke chocolate le e e dark dark dark gantši chocolate ke ge ba e dira um di-beans tša yona tša ge ba e dira a ba nape ba di butšwa kudu ba no di bja ganyanenyana tša ba gabotse o kgotile gore di ganyanenyana di sa le raw then chocolate cake ke yona e loketseng di-chakras tša gago mara go ba chocolate e le gore total ga di nyakege So ya branch na gore go e reka chocolate tše ka mehla go bohlokwa gore go reka dilo ka moshopong o di bale gore na ntho e ba re e na le eng e leng e leng e dirilwe jwang jwa goba e, kore dilo tše le gore chocolate e dilo tše ba e dirileng ka tsona ke eng e leng e leng e leng go bohlokwa ke tše dingwe le tše tlo go thušang number five ge re apea mola makhura ra šomišang ka mehla go bohlokwa gore o šomiše di-organic oil ke tsona tša bohlokwa di-organic oil ke di-oil tša tshwana le di-olive oil lo tša tshwana le di-coconut oil ke a tseba gore ee gantši tsone di a tura mara go ka e lebelela ntho ena le o ka e kgotela gore ke nnyane ene ya tura mara go tšhela makhurela nkgatlhela gore go a tšhela mola ga o tšhele a mantši tšhela a manyane A mannyane fela, dropsnyana tše pedi tše tharo, then go fedile. Di tlo napša dijo tša go gabotse. Unlike makhureki a mangwe e le gore a se di-organic oil, a e le gore a nyaka gore ebile wa tšhele ka bontši. Makhurelana a mantši a nale, a tswalela, a tswalela. Go bile nako nngwe mo e le goreng mengwaga e le go feta ele gale ke rata acha too much gopola tlong gopola ke ntse ke ja mola ke ntse ke ja kudu gona mola acha kore no sena re ke je dijo go sena acha ka mogare a tšhone ebile se a tšhela gotse ke reka mo shopong gotse ke no e reka mo dispazeng so gotse a tšhele le gore ya rekiwa kae kae ba tšhela dioli ba tlhakantšha tse ba tlhakantšha ba fetša ba rekiša gotse no rekiša re dira ka re ga di baketenyana so nne ke rata kudu gampa tšhele ebile monate ke sa kgone gore ke je e se gona ko polekeng e le on a sunday ka nako ke thoma go ba le go selega ka ya ka toilet ke kwa re ka re ke nyoko busha something mare ke tsere a senke ka ja two time ge ke ya toilet gwa no tswa oli oli ya acha oli kore ka mokgwa le tswang ka ona kore oli ela ebile a se tlhakane le selo e clean clean clean clean clean oli o ka re o ka e tsewa e bušetša ka ra something mara e be e tšwa ka mo ke ile ka tšhoga tšatši le la ka ra nako tše ngwe re ja dilo so o lela e nyakege so nagana o lela e tsena mo mmeleng wa gago o lela e palela le ko go tswa e palela ko kore ko ko digestega jalo le jalo ke potšišo rona e dira eng e gare e dirang e tswela di-chakras tša gago ya ba gore e o ka e ja acha mara ska napa tšhela oli e ntši no tšhela gabotsanenyana fela and not too much o no ja gabotsana fela okay number four okay number six not number four number six nto tshwana le brown rice motho wa bone phatsa sema ya gantšha santse a je lo ja tshwana le di-brown rice um brown bread bogobe ba gago e be wa peka ka ka bopula bo bo brown ba mabele borotho ba gago le bona e be bo bo brown motepa wa lona e be o wa peka ka ka ntho ke bo brown ba mabele goba le ka ba maltabela le macaroni go nyaka ana la ma brown le di-spaghetti tša tša di-brown. di botlhokwa kudu dilo jeke dilo tsa tshwane le di-white bread ra di rata nna ke a borata borotho bo white um white rice white porridge ga di a loka le gatee di a tswalela di tswalela moya di a tswalela o ka lebelela batho ba bantši ba dikereke tše tša semoya kereke tša bona two thala ga ba dumele ba ja dilo tse di-brown batho i mean tše di-white batho ba le kerekeng tša bona ba ja dilo tše di-brown anything brown everything brown bogobe ba mabele motswako wa mabele rice e brown jwalo le jwalo okay okay ge re tla re re ntse re tšwela pele re bolela le tšona re sepela le tšona okay mo go number six number seven ke na le raw fish raw fish okay ga ba ntšwela gore fish tše tša gare ga dithinana a di nape di le gabotse a di nape di e re se ka dula ka mabitso a di nape di le gabotse mara e no ka ra di rata ene di cheapile go e reka fish ya mohuta se ka go tšele ntšwela no re e tla jewa gantši le gantši mo bekeng mohlomongwe e no ba maybe gatenyana mo bekeng gore gate in two weeks a ke ditlelo re no sheba ka yena ka mo gae gantši nyaka fish le le gore o tlo no kgotsa o dira ka le di-hakes wa e ka piyela tsona ke tsona di-fish tša bohlokwa mo mmeleng wa gago makhurela a fish ale a raloka um mehola e mentšhi mo mmeleng wa gago ya o matlafatša ya tlinsa mmele wa gago ya tlinsa di-chakras tšela mmele wa wa tia wa ba le di-vitamins ka mokana ga tsona tše di nyakega le di-minerals ka mokana ga tsona nama e khubedu yes o ka e ja nama e khubedu nama e khubedu ke nama tša dikgomo um o ka e ja mare nama not too much o se ka e ja too much kgote e ntira wena everyday o e ja o ja ka nama wena everyday o ja o ja nama o ka ja nama gabedi gararo mo bekeng and-e le yona o e le apea o tlo go e apea gabotse e butswe gabotse e re go butswa gabotse ka e le gore o ya go e fryer o se ka kgotsa e fryer ka makhura a mantšhintšhintšhintšhi kgote le o e ntšha ka kwa kgote e tsotsoma makhura ga o nyakege soe

okay number nine nta tshwane low fat low fat milk low fat milk e bohlokwa kudu ba gaešo kudu kudu kudu kudu low fat milk e bula moya e bula moya setse re re le ka o bula moya moya wa seprofit re šomiša yona low fat milk mara motho e le gore o thwasong thwasong ya go ba ngaka mmele ka o nyakega thuthela e ka ba low fat e ka ba eng eng um a di nyakege totally a di nyakege ntho bane ke mmele ka go lethwa so and then number nine go setse wa peya go botlhokwa gore o fele o tšhele letswa tshwane le dikhonofone ka mara dijo tša gago letswa tshwane le dijinja o di tšhele o no kgatha botse diphisephise tse dinnyane wa tšhelanyana ka kua di a thuša di botlhokwa and then number eleven raw nuts di-nuts di-nuts di botlhokwa di botlhokwa and-e kore o ka no di tšea di-nuts tela wa no di fraya gannyane not ka makhura mantšhi goba le gore kgona go di ja di le jalo le gona go sa lokile go na nuts tse e le gore di ka re ga matlakalana wa di apea ka matlakalana wa fetša then go mola di butswitse ra tloša matlakalana ra fetša ra di ja di bohlokwa kudu number twelve dilo tse tshwana le di-herbs. di-herbs la gopola last time ke bolela ka dijo tse di sa lokang ke boletse ka dilo tsa tshwana le di-spices ka di-spices ga di ga di a loka le ga tee di-spices ebile di a lwatša le go le go lwatša mara instead ya gore o tšhele di-spices ka dijong tša o ka tšhela dilo tsa tshwana le di-herbs di-herbs re na le di-rosemary re na le di-minty re na le di-basil jwale le jalo di botlhokwa o kare ka motlha o apeya wa tšhelanyana tse o ile kgona go kry-a setsela e dikgwetso ba bitša re ke eh, the mixed herbs ke di herbs ka go fapana ga tšona ka mehutahuta wa kgotsa tšhe tšona kwa ra tša gona bile moka wa wa ipsina ka dijo tša gago letswai la gago letswai e le botlhokwa ra dijo ka se dijo tša tlhoka letswai mara se ka tšhela tswai le lentšhi too much dijo tša go pele di seke tša baba dijo a di be gabotse se ka kgotsa gore go di ja mola kgotse dijo tša kgotse di baba di-spice gore di baba letswai a di nyake dijo tša mohuta mosomo di-herbs di a kgatlhiša because ga di babe ga di reng di-herbs di kore di di tliša letsong tša botlhokwa ra mmele wa gago Di-herbs di a thuša ge re bula moya mo e le gore di-herbs ebile le go dinwa o ka dinwa jale ka teye o tlhoyane ke bolela ka di-drinks jale dilo tse o swantse o dinwe bona gore o nwa metsi metsi kudu kudu purified water e bohlokwa kudu go wena herbal tea herbal tea tsoga ka herbal tea fro you know herbal tea ya gago fro goba even le bošego before robala ntho e tlo e ne dira fela no eh, bodiša metsi a gago wa tšea um eh, half a teaspoon oba even a quarter a teaspoon ya gago ya herbs any type of herbs re na le di-herbal teas akere go na le di-rosemary go na le di-mint go na le di-basil go na le di-ginger jalo le jalo goba ga e le gore e ka gare ga tea bag wa tša tea bag ya go lokela ka ra komiki wa tšhela metsi wa e lesa for few nyana minutes five minutes wa fetša wa ntšha herbal tea ela wa fetša wa ntšha letlaka le lela gago le lela tee wa thoma go nwa tee ya gago o ka enwa e le so ga e nyake swikiri goba ge e le gore o rata gore e be tasty nyana o ka tšhela mm, honey um eh, half a teaspoon ya honey wa goduba wa nwa tee ya gago e ya thuša herbal tea go bula moya tše dingwe tša di-herbal tea di-green tea le tšona di a thuša dilo tša tshwana le senna tea di a thuša okay and then re na gape le dilo tša tshwana le di-spiritual teas ditee tša semoya re a tseba gantši di nowa mo dikerekeng dikerekeng tše dintši tša semoya nto tshwana le di-f g di a thuša nto tshwana le di-coco coco le yona e bohlokwa kudu ga e tshwane le dikofi tše dingwe kofi tše dingwe ga di nyakege mare coco yona is the best okay nto tshwana le tracker tele re bitša re ke tracker ke tee tša bohlokwa and gape ebile re na le tša re bitša re ke di-chacratis chacratis ke ke ditee tše e le gore o kgotše le gore go na le ke tee ya chakra engwe lengwe le nngwe gwa ba le tee e le gore ke ya go setse bula the third eye gwa ba le tee e le gore ke ya go setse bula the crown chakra gwa ba le tee ya the throat chakra Gwa ba le tee ya the solar plexus chakra, jwalo le jwalo. Ene go na le chakra tee e le gore o ka kgotša le gore ke e no ba e chakra tee, ke gore tee ye ke di chakras tšela moka tšona, tee tšela tša chakras tšela ka mokana tšona ba di kopantšhe together. So tee yela go e nwa e, e balantsha yone, e tla ba šoma kudu ge re setse re balantsha le go enhancer di chakras tšela because o di butše jwalo, jwale ra di balantsha. Then o ka nwa eh yanong go ra go yo di-balance ga o sa nwa ga o sa ya ba nthile ra ke ke nwela ke nwela ke nwa for the crown chakra oba ke nwa for eng eng because no o nwela for di-chakras ka mokana tsona and then go ra go botlhokwa no nyaka ye re bitsa re ke chakra tea and then tsa tshwana le grape juice grape juice e botlhokwa kudu gampe grape juice e botlhokwa tlhokwa tlhokwa no tshwana le gona go no ja tsona di-grapes tsela go tlo ge re ya ka di-fruitseng di-grapes tsela di ya thuša kudu re tlo bo tlo bula moya wa gago Why dijo tše? Dijo tše di a go thuša gore o kgone go connecta spiritually, di a go thuša. Di kgona go thuša go bula moya wa gago. And then gape di a thuša gape ga ke setse ke boletse gore di kgona go balantsha di-chakras tša bula tša balantsha tša ba tša maatlafatša di-chakras tša gago. And ebile dijo tše di a thuša gape go bula ditoro tša gago. Ka nako nngwe ga re lo re bošego. le ka baka la gore ka kgotelo le se ke dirile cleansing ke a tsaya gore mo mmeleng wa ka ke gabotse mara kgotelo ke ba le bothata ba ditoro ke a lora ke a di lebala goba total ga ke lore wa kgotelo gore ntho e nngwe ya o dira gore wena o seke wa lora goba o lore o di lebale keng dijo tsela o di jeleng o ka no ba o jele lelata kudu kgotelo wena o tlwaela go ja bošego kudu ka bo ma-ten wa ja and o ja a full meal dijo tse le gore bile di dira gore mmele wa kore o bipelwe ga di nyakege dilo tšoe So go bohlokwa gore dijo tše le dišweng di phele di le gona ka mo gae ge le reka di-grocery tša lena di bohlokwa kudu. Yes le ka felela le reka le reka di-burger tša lena dikota tša lena jwalo le jwalo but e se ka ba ntho e le gore le napa le e tlwaela le e dira kgafetša kgafetša. Yeo e swanetše e ba ntho e le gore e tla no ba once in a while. Go bohlokwa ee, re a tseba gore ge mafela kgwedi a re gotee re rata go tšwa family tša rena re ye le bona kae kae mo ditoropong Restauranteng tša maemo re ya go ro ja tšo tša maemo. Yes go bohlokwa gore o dire seo ka gore le batho ba le le bona re santse re ba support ka go ya go reka dijo tša bona re ya dishopong tša bona jalo le jalo mara ntho e se ka ba ntho e le gore o e dira gafetša gafetša le ka ba ntho e le gore o e dira once a week it's fine mara tsa gore wena during the week o ja dijo tše di-healthy ke tsene tše ke di tsebago gomme ke a le leboga go ka ba le tše dingwe tše le gore di ka ntlela ge nako ntši ya tše le gore maybe nka ba ke lebetše go di lokela moki ke tla tla ke bola le nna ka tsona ke a le leboga ge e le gore ke mathomo o tsena channeleng ya rena re kgopela gore o subscribe o be o kgotle notification peleoe o be o rate o like yona page ya rena yeke ke a le leboga thokosa